सब गोटा के प्रणाम करे छी हम भावना मिश्रा अहा के हैप्पी फॉर यू पर बहुत बहुत स्वागत है अहा एखन हमर संग नेपाल से जुड़ल छी अहा प्रोफेसर छी और अहा जे छे प्रथम तथा संस्थापक माननीय अध्यक्ष मधेसी आयोग नेपाल के मछी और अहा के बहुत सारा पोथी भी प्रकाशित अछि अपन मैच सारा काज कर रहल छी अहाँ के बारे में आर सब बहुत रास गप सब हम सब करब और अहाँ के बारे में बहुत गप सब हमरा सबके जाने ला समझे ला भेटत अहाँ के रचना सुने ला

के प्रणाम तऽ चलू बड़ा ही नीक लागैया हम भारत से एखन जुड़ल छी अहाँ नेपाल से जुड़ल छी और अपन सबके जनक नंदिनी जानकी माँ सीता के जन्मभूमि से दुनू गोटा छी तऽ बहुत ही आनंद आबि रहल ये और हम सबगोटा से हम आग्रह करबे कि जल्दी जल्दी लाइव से जुड़ू लाइव के आनंद उठाओ कोनो प्रश्न हम्म। हुआ तऽ दत्त जी से अहाँ अवश्य पूछ सके छी और अहाँ से हम्म। आग्रह कि जब तक कि लाइव के कनी हम शेयर करे छियै लोग सब जुड़े छथिन ताबे एकटा रचना से आइ के लाइव के प्रारंभ हुआ तऽ स्वागत
जी सभसँ पहिल कविता जे हम जीवनक सम्भवतः जे छै से पन्द्रह वर्षके उमेरमे लिखने रही जे पहिल कविता रहै दहेज ओहि समयके बड़ा कठिन समस्या रहै अखन तऽ दहेज किछु ओकर सिस्टममे रूपान्तरण भेलैए लेकिन ओहि समयमे रहै बड़ा दिक्कत रहै दू गोट कविता ओहि समयमे लिखने रही एकटा दहेज एकटा मिथिला गान लिखने रही लिखने रही सुनै छी दहेज सुनै छी दहेज बड़ भेल अन्हेर बेटीके बियाहसँ करपैज करै छै ओहि समयमे एकटा रहै बहुत बेसी दिक्कत रहै ओहि समयमे ओहि समयमे ई कविता हम के ओकर मुखरा ओकर हम लिखने रही ओकर जे छै पहिल प्रकाशनो हमर इएह कविता भेल अछि ओहिके संग संगे या ई कविता लिखने रही तऽ ओहिके संग संगे एकटा कविता लिखने रही जे बेटी के किया लोग के दिक्कत रहे तऽ गर्भ में बेटी करे पुकार गर्भ में बेटी करे पुकार बंद करू ई अत्याचार अपने माय मारल बेटी के भेल केहन अजगुत व्यवहार गर्भ में बेटी करे पुकार ओहि समयके जे तत्कालीन जे मिथिलाके जे अवस्था छलै ओहि समयमे बड़ा कठिन अवस्था रहै जे अवस्था अखन नहि अछि आ ई एकटा जे छै शुक्ल पक्ष जे छै ओहि समयके जे लिखल जे कविता छल से अपनेके ओकर मुखरा हम अपने कहलहुँ हमरा पच्चीस पैंतीस टा कविता हम अपनेके बीचमे लऽ कऽ आयल छी जतेक सम्भव हेतै ततेक हम अपनेके अपने बीच में हम जे छै ओहिके संग संगे एकटा ओहि समय में एकटा गीत एकटा मिथिला के गान जे मिथिला के चौहद्दी के संबंध में लिखने रही पश्चिम सीमा नारायणी के नेपालक परिप्रेक्ष्य में हम लिखने रही आ मिथिला यह छल अखनो अछि पश्चिम सीमा नारायणी के पूरब में विराट बथान विराट नगर विराट बथान विराट पश्चिम सीमा नारायणी के पूरब में विराट बथान आ उत्तर में हिमालय रेखा उत्तर में हिमालय रेखा दक्षिण में गंगा मैदान सुनू हो भैया मिथिला गान सुनू हो भैया मिथिला गान पश्चिम सीमा नारायणी के पूरब में विराट बथान तो एहि प्रकार से ओहि समय में हम कविता सब जे छै जे एकरा पर लंबा लंबा कविता सब छै एहि कविता सबके हम लिखबाक जे छै से प्रयास केने रही आ ई कविता सब जते कविता हम अपने के बीच में आ श्रोता के आ दर्शक के बीच में हम जे वाचन कर रहल छी आ करब से सब जे प्रकाशन भेल अछि पुस्तक के पुस्तकाकार भऽ चुकल अछि आ ई पुस्तक ई जे छै से अ, ओहि समय के तत्कालीन परिवेश में जे समस्या रहे ओहि समस्या के जे छै जे अ, जे देखने रहिए आ ओहि प्रकार से ओकरा लिखने रहिए ओहिके बादक जे छै से किछु कविता के अपने के सुनाबी जे जानकी जी के पर लिखने रहिए जानकी जी के बहुत रास कविता अछि ताहिमे अपने सबके अपने के समक्ष दै छी प्रगति भूमि पुत्री प्रकृति भूमि पुत्री सतमनु की सृष्टि इक्ष बाकू की इच्छा नैमी के आंगन जनक के पावन मिथि विदेह समीक्षा ई लंबा कविता अछि
जी

मिठ कीर्ति रेवा प्रगति भूमि पुत्री यानी इनकर जे छै एहिमे अपने के कनेक जानकारी दी जे हुनकर जतेक जे ई बत्तीसटा जे पच्चीसटा पुस्ता छलैया जे जनक जी तक श्रीध्वज तक तिनकर जे छै से एहिमे लिखल छै महेंद्रक विभूति

इक्ष बाकू की इच्छा नेमी के आंगन जनक के पावन मिथि विदेश समीक्षा जी एहि हिसाब से ओहि समय के ई जे कविता जे छल जे जानकी जी के कोना जन्म आ हुनकर जे छै पच्चीस पच्चीसम जे पुस्ता के जे सिर छलखिन ओहि पर जे छै हम एहिके हम जे छै अपने सबके अवस्थामे सुनेलहुँ आब के जे छै जे किछु कविता सबके क्रमबद्ध मिल सकत कि नहि मिलत ताहिके बादक जे मिथिलाके अवस्थाके सम्बन्धमे जे हम लिखैके प्रयास केलहुँ जे एकटा विक्र जे अपना सबके बैसाख महीना नहि भऽ कऽ अपना सबके अथी महीना भऽ जाइए जनवरीमे जे छै अपने सबके जनवरीमे प्रथम वर्ष होइए आ हमरा सबके भऽ जाइए बैसाख एक गते प्रथम वर्ष ओहिपर जे छै कविताके हम किछु रखने रही जे ताहिके बाद हम अपनेके जी तऽ एहि हिसाबसँ हमर ई जे छै कविता सबके हम कने की कहती टाइम लागि गेल एकरा खोजैमे कोनो बात नहि

तारीख के जनवरी एक पर हम कविता लिखने छी अच्छा, अच्छा।
के विशाल राज्य में हम अहाँ जे विक्रम संबत छोड़ दिलिए बैशाख जेठ अषाढ़ छोड़ दिलिए आ हम सब जनवरी फरवरी पर जे जे मका लेके आ मार्च पर जे चलि गेलहुँ ताहि पर हमर ई कविता अछि

विक्रम सम्बत भुला गए आब अपने सबके जे पचहत्तर वर्ष जे आब आबि रहल है ओहि पर लिखल है स्वतंत्रता की अब शतक आ गई आब अपने के सैतालीस में स्वतंत्रता आबि जायत ताहि पर हम जे छी मोदी जी के सेहो पठा रहल छी कविता एक बेर पठा चुकल छी स्वतंत्रता की अब शतक आ गई सत्य

जे प्रतिपदाके चैतके छल जे हमरा अहाँके अबै छल ई सभटा जे छै जे हमसभ जे बिसरि गेलहुँ एहिपर ई जे कविता अपनेके जे पाठकके समक्ष आ श्रोताके समक्ष आ दर्शकके समक्ष हम जे छै से ई प्रस्तुत केलहुँ बहुत ही सुंदर जी जी जी बहुत ही सुंदर अहाँ तऽ बहुत ही जे छै से जे अहाँ हमरा अपन परिचय पठेलहुँ ओहिमे तऽ बहुते अहाँ जे छै एक्टिव व्यक्ति छी हर क्षेत्रमे छी तऽ हम चाहब जे किछु जी अहाँके बारेमे हम लोग सबके कनि बताबिए जे जी जी संस्थापक जी अध्यक्ष डॉक्टर राजेश विमल प्रतिष्ठान जी संस्थापक जी अध्यक्ष भूमिजा मानव अधिकार संघ संस्थापक तराई मानव अधिकार अ, सं- संजाल संस्थापक अध्यक्ष पब्लिक यूथ अम, कॉलेज संयोजक नेपाल विद्यापति पुरस्कार कोष

शिक्षा सेवा पुरस्कार फोकस नेपाल संलग्नता वरिष्ठ मानव अधिकारवादी तऽ चलू बहुत रास अहाँके शुभकामना कि एते क्षेत्र में जे छी अहाँ काज कर रहल छी और एहि लेल अहाँके बहुत बहुत धन्यवाद के संग बहुत बहुत अहाँके शुभकामना जी जी बहुत बहुत धन्यवाद जी जी अपन सबके संग संजय ठाकुर जी सेहो जुड़ल छथि बड़ नीक लिख रहल छथि जय मिथिला जय जय मिथिला जय मिथिला लिख रहल छथि तऽ प्रणाम करै छी बहुत बहुत धन्यवाद कि अहाँ लाइव से जुड़लहुँ हँ तऽ जी जी जी किछु अहाँ कहैत रही हाँ जी जी ई जे जे परिस्थिति जे छै कविता जे लिखल जाइ छै जे सिचुएशनल लिखल जाइ छै तत्कालीन समाज के अवस्था में लिखल जाइ छै अखन के समाज में आब जे छै अपना सब के कोन हिसाब से चलि रहल छै ओहि पर किछु कविता के ओहि के फिर फिर विशेष हम चेंज करब जे विदेह पर कविता अछि बहुत रास जी अछि जी जी ते अखन हम- अखन के परिस्थिति आब केहन अपना सबके मिथिला में चलि रहल छै एहि पार मिथिला ओहि पार मिथिला के दुनू साइड में जे एकटा कविता लिखी बहुत दिन पहिले जे अखन प्रासंगिक छै जकरा देल कुंजी जकरा दिल कुंजी ताला के वह तोड़ल जकरा दिल कुंजी ताला के वह तोड़ल कहरिया भेल शैतान नवकनिया के ने छोड़ल ने बुझलक ओ पगड़ी ने बुझलक ओ पाग ने रखलक ओ इज्जत ने रखलक ओ लाज पाग आ पगड़ी दुनू के मचोड़ल कहरिया भेल शैतान नवकनिया के ने छोड़ल ई कविता जे छै कि जे छल जे अखुनका जे हमरा अहाँके परिस्थिति जे छै जकरा हम अहाँ जिम्मा दै छियै मिथिला मैथिलीके जिनका हम सब चाहे छी जे सब आगू बढ़ाबैत एहि तत्व सबके यानी मिथिला के जे बहुआयामिक तत्व से जे सब बनल जे ई माटि पानि छै एहिके आगू बढ़ेबाक चाही लेकिन मुदा एहिमे समस्या होइ छै ओहिपर ई हमर जे छै से कविता छल अब किया की छल तऽ आब हम जे छै एकटा बीच में कविता अपने के सुनाबी जे हमरा अहा में की सोच छै जे सब किछु हम ही बुझ जाए सब किछु हम ही बनी ओहि पर एकटा कविता हमर अछि जी हम कारक कार छी डट डट डट हम कारक यानी कलाकार साहित्यकार ई कार ऊ कार बुझलिए ने सब कार जी हम कारक कार छी क्वेश्चन मार्क जी हम कारक कार छी फाटल पुरान आ नवका के सरदार छी जी हम कारक कार छी कथा हुआ वे कथा हुआ वा कविता निबंधों के हम ही मार संहार छी जी हम कारक कार छी मंच हो वा परपंच मंच हो वा परपंच सरपंचक सेहो हम सरदार छी जी

सब पूजित के हम पूजन कार छी जी हम कारक कार छी एहि प्रकार से एकटा ई जे कविता जे छै से जे हमरा अहाँके समाजमे जे जिनका कोनो प्रकारके नहि छै परिस्थिति जाहि प्रकारके योग्यता क्षमता मुदा हमसभ की करै छी जे ई सभटाके अपने हाथमे हमसभ जे छै से लऽ लै छी परिणाम की भऽ छै जेहो नहि जानैवला छै ओहो समस्या जे छै से हमरा सबके बीचमे आबि जाइए से एकटा समस्या जे छै जे अछि जे हम श्रोता सबके जे छै से जानकारी दी आब एहिके बादक एकटा कविता हम अपनेके सुनाबी सियाक नैहर बेजुबान भेल सियाक नैहर बेजुबान भेल एकर हम कविता के हम पूर्ण कविता के देख लै छी वाह स्वागत जी। सुनायल जाय हाँ सियाक नैहर बेजुबान भेल हाँ, जी संग संगे एहि सबके एकटा की विचार करऽ पड़तै अपना सबके जे एहि पारके मिथिला हुए हुए ओहि पारके मिथिला हुए ई मिथिलाके जे संस्कृति हमरा अहाँके एकेटा अइ राजनीतिकके कारणसँ हमरा अहाँके जोड़ि दे तोड़ि देल गेल हम राजनीतिमे हमरा सबके समस्या केलक राजनीतिसँ लेकिन हमसब मिथिलावासी एहि पार आ ओहि पारके हमसब सब केओ एक छी से अपना सबके जे छै ई विचार जे छै जे ई सदिखन ई जे छै सोच राखऽ पड़तै लेकिन होइ छै कि कि एहि सोचमे कखनो जे छै से समस्या आबि जाइ छै जी आब हम अपने के सियाक नैहर बेजुबान बनल बेजुबान नैहर बेजुबान बनल यानी मिथिला बेजुबान भेल सियाक नैहर बेजुबान भेल मूर्ख मचंड विद्वान बन मूर्ख मचंड विद्वान भेल विधर्मिक धर्मक स्थान भेल चोर चकारक मान भेल की कहू के ककरा सम्मान भेल सियाक नैहर भी जुबान भेल वाह बैशाख मास बैशाख माघ समान भेल बैशाख माघ समान भेल ग्री- ग्रीष्म शरद वर्त- वर्तमान भेल नोटक भोट प्रमाण भेल मनी मसल मेहमान भेल सियाक नैहर बेजुमान भेल राजनीति हमरा सबके राजनीतिक जे छै ओहि पर जे छै से कनेक समाजक जे छै कनकन्नी केहन कमान भेल कनकन्नी केहन कमान भेल सिसकत सिसकत जुबान भेल जे जे देल शहादत सीता नम्मी जे देल शहादत सीता सीता नवमी के दिन ऐसा अपने के पंद्रह वर्ष पहले जनकपुर में एक बम कांड भेल रहे अपने के जानकारी हेतु श्रोता सबके दर्शक सबके ओहिमे छै जे पाँच गोटे जे मिथिला आंदोलन के में शहीद भ गए तो लेकिन ओकरा सबके कतौ किछु नहि भेटलै तऽ ओहि पर एकटा लिखल अछि कनकन्नी केहन कमान भेल सिसकैत सिसकैत जुबान भेल जे देल शहादत सीता नम्मी भजबैत भजबैत वीरान भेल सियाक नैहर भी जुबान भेल मिथिला सिथला के के थान बनल मिथिला सिथला के थान बनल ककरा कहबै सब आन बनल हिचुक हिचुक दीदी रोवे दीदी के मतलब सीता हम अहाँ तब जानकी जी के दीदी कहे छे ने मिथिला चितला के थान भेल थान भेल कक, ककरा कहबे के आन भेल हिचुक हिचुक दीदी रोबे कोना ई मनघटिया मिथिला समान भेल सियाक नहीं हरबे जुबान भेल सियाक नहीं हरबे जुबान भेल एहि हिसाब से ई कविता जे छै से अपने सबके बीच जे छै से ई समकालीन कविता जे अखन जे परिस्थिति जे अपने सबके ओहि पार में संभवतः वह परिस्थिति हेतै हम जे देखै छियै लेकिन हमरा सबके जी जी अशोक हमरा सबके अविचल जी हाँ आदरणीय अशोक अविचल जी जे छै से जुड़ल छथि जी जी तऽ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रणाम करै छी गोर लगै छी बहुत बहुत धन्यवाद जी जी कहल जी जाय जी जी हाँ सबके जुटै छथि एकटा अपना सबमे की छै जे मिथ मैथिली मिथिलामे छै से हमसब की सक्रिय तऽ होइ छी लेकिन काजमे एतेक व्यस्त होइ छी जे अपनो काजमे हमरा सबके क्षेत्रमे हम अपनेके कही जे की अछि से परिस्थिति जे हमरा सबके नेपाल के एरिया में या अथवा नेपाल के मैथिली क्षेत्र में जे मुख्य रूप में मिथिलानी आ ग्रामीण जे बस्ती सब जे छै उ सब जे छै मिथिली मैथिली के जे छै बचा के रखने अछि सत्य रूप में हम जे कही तऽ एलिट क्लास जे छै पढ़ल लिखल वर्ग जे अछि जे ई सब बेईमान भऽ चुकल अछि शमशान जे छै से जे भऽ गेल भऽ चुकल अछि तऽ ई अपना सबके जे जे आ ग्रामीण क्षेत्र जे हमरा सबके जे एम्हरके अछि जे एतेक कठिन छै जे सब लग ई जे छै मोबाइल एंड्रॉइड मोबाइल नहि छै जे सब आदमी जुटत अपने सब लग तऽ किछु हल्लुक छै कि सामान सस्ता छै हमरा सब लग तऽ किछु महगा छै ताहि दुआरे किछु लोकके दिक्कत होइ छै लेकिन जे छै जे बचा कऽ जे एम्हरके रखने अछि जे सब केओ बचा कऽ रखने अछि ओ मिथिलानी बचा कऽ रखने अछि आ ग्रामीण क्षेत्रक जे जे मैथिल सब छै छथि वएह सब जे छै से एकरा बचा लै छथि आब अपने सबके क्षेत्रमे आब कोना अइ जे अपने सब श्रोता सब दर्शक सब अपने जे छै से बताबी कही हमहूँ सबके जानकारी हैत हँ आब अपनेके एकटा छै मिथिलाके गौरव जी जी
कविता हँ जी छै हमरा सबके मिथ मैथिलीके जे हम एकटा अपनेके शुरूमे मिथिला गान सुनेने छलहुँ जे परिस्थिति अखन चेंज भऽ कऽ मिथिला क्षेत्र जे छै अखन मधेश भऽ चुकल छै राजनीतिक शब्द जे छै से मधेशमे आबि गेल छै सांस्कृतिक रूपमे हमसभ मैथिल छी लेकिन एहि मिथिला क्षेत्रके जे छै राजनीतिक रूपसँ मधेश बना देल गेलै ताहिपर जे छै से हमर ई कविता अछि कलेश भेले हो कलेश भेले हो मिथिला से केना मधेश भेले हो कलेश भेले मैथिल के बड़का कलेश भेले हो मिथिला के कोना सँ मिथिला से कोना मधेश भेले हो बहिन के यानी सिया जी के सिया जी के केहन कलेश भेले हो मिथिला से कोना मधेश भेले हो ई मिथिला के जे छै से मधेश बना देलकै जकर आब सांस्कृतिक रूप से अ, जे कतौ ठाउँ जे छै से हम अहाँ मैथिली कहै छियै लेकिन मिथिला अइ नहि हम सत्य बात अपने के हमरा सबके पक्ष में हमरा सबके छै हमरे हमरे भूमि हमरे भावो छल हमरे हमरे छल भूमि भावो छल हमरे हमरे छल पोथी पत्रो छल हमरे जानी ने जानी कोना मधेश भेले हो बहिन के बड़का कलेश भेले हो दीना भदरी आ बंथा चमड़ा के कोना मधेश भेले हो दूधमती दु- अ, कोसी दूधमती कमला बिमला कोना सलहेश भेले हो मिथिलाके कोना मधेश भेलै ओ मिथिलाके जे छै एकटा जे क्षेत्र छै तकरा जे छै से टोटली जे छै से जे मधेश जे बना देलकै एहिपर ई लम्बा एकटा कविता जे छै से हमर ई से ईसभ सभटा कविता जे अपने सभके अपनेके बीचमे प्रस्तुत कऽ रहल छी जे एकरा जे छै से प्रकाशित भऽ चुकल अछि जे जे हम

गाउँपालिका जेना अपने सबके ग्राम पंचायत कहै छियै ने तेना गाउँपालिका अन्तर्गत चारिमे छै मौवाहा बेलही छै तऽ बेलहीके हमर जन्म अछि ग्रामीण क्षेत्र अछि प्योर ग्रामीण क्षेत्र आ ओतऽसँ जे छै से हम पढ़ाइ लिखाइ करैत आगू बढ़ैत हम जनकपुर एलहुँ जनकपुरमे एतऽ प्राध्यापन आ बहुत रास क्षेत्रमे काज केलहुँ आ एतऽ जे छै से जनकपुरमे दोसर घर कही जन्मभूमि भऽ गेल सप्तरीके बेलही मौहा बेलही आ आ कर्म भूमि भऽ गेल जनकपुर हमर जनकपुर धाम जानकी के जे ई क्षेत्र जे अइ तही ठाम आ अखन जे छै जे जनकपुर आ काठमांडू काठमांडू में रही छी काठमांडू में एनाइ गेनाइ होइ छै आ एहि के क्रम में जे छै से अपने सबके बीच में जे अखन एलहुँ हेँ तऽ जाहि दिन अपने से बात भेल रहए ताहि दिन हम हरिद्वार में छलहुँ हरिद्वारमे गेल रही किछु विशेष काजसँ दर्शन सेहो भेल गंगा दशहराके भेलै आ ओतऽसँ जे छै हम एलहुँ तऽ हमर जे छै से नेपालके हिसाबसँ छै लेकिन हम अपनेके शुरुएमे कहलहुँ जे राजनीतिक रूपसँ जे छै एकरा दू भाग कऽ देल गेलै दू फाँक कऽ देल गेलै लेकिन हमरा अहाँके हिमालय छलहुँ गंगा धरि तऽ एकेटा छलहुँ हेँ हमसभ मैथिल छलहुँ हेँ सब मैथिल छी सब मिथिलावासी छी पूरब से लऽ कऽ पश्चिम सब तक जे नारायणी से लऽ कऽ ओ ओतऽ जे छै जे छै बंग बंधु कहै छै बंगाल तक के जे मिथिला छल हमर लेकिन अखुनका जे परिवर्तित मिथिला जे अछि जे एहि क्षेत्र में जे छै से हम सप्तरी आ धनुषा जिला ई तऽ पड़ै छै जनकपुर धाम आ काठमांडू ई तीन ठाम के मुख्य आधार बना कऽ हमर जे छै से काज चलैया हम काज कऽ रहल छी जी जी कोनो श्रोता हमरा के और लिखब कोनो केना हाँ जी जी केना लिखब शुरू करलियै किनका से अहाँ प्रभावित भेलियै केना देखल जाय हमरा जे छै स्कूल मे हम पढ़ै छलै पढ़ैत रही तऽ ई देखलियै जे परिस्थिति जे ओहि समय मे हम एकटा चीज देखने रहियै जे कोना के दहेज प्रथा मे जे छै जे हमरा बहुते रास पोथी प्रकाशन भेल जे अपने श्रोता के पृष्ठभूमि मे कहने छलियै जे ओहिमे एकटा हमर कमली एकटा पुस्तक अछि ग्रामीण क्षेत्रके कमली जीके एकटा हम चरित्र राखि कऽ जे छै से हम कथा लिखने रही ओहि समयमे आ कोना के जे छै से बरियाती जे छै कमलीके घुरि जाइ छै दरवज्जा पर से दहेजके कारणसँ हमरा ओ एकटा बड़ा पिंच केने रहए ई बात जे एला जे जतेक ओकरा दहेज नहि देल गेलै आ ओते नहि भेलै तऽ बरियाती ओकरा दरवज्जा पर से जे छै से घुरि गेल रहै ई हमरा आँखि के सामने मे ओ ग्रामीण क्षेत्र मे ओहि समय पेट्रोमैक्स जे छै लाइट बारि कऽ बरियाती अबै छलै आ कन्यागत से जे लाइट घर पर बारल रहै छलैया ओहि समय मे लाइट लाइन नहि रहै तऽ ओहि समयमे हमरा ओ याद अछि आ ओ ओहि प्रकारके जे स्मरण अछि ताहिके बाद हम ओ जे दहेज जे कविता लिखने रही ओहि पर लग लिखने रही आ ओकर दूटा पार्टमे लिखने रही जे किया लोक जे दहेज छै आ बेटीके लोक किया मारि दै छै एहि दुनू बातके जे छै से हम संयोग कऽ कऽ हम लिखने रही तऽ ओहिके बाद कथा आ कविताके प्रति हमरा जे छै इंटरेस्ट भेल आ ओहिके बाद क्रम सङ्गे जे छै जे आब ई तऽ कविता कविताके थर्टी फाइव ईयर्स प्लस भऽ गेल हम ओना मिड फिफ्टीजमे छी हमर एज मिड फिफ्टीज अछि लेकिन पैंतीस वर्ष जे हमर कविता आ कथा सब जे छै जे पहिले तऽ मैथिलीमे मात्र छल बादमे जे छै से जे हमरा नेपालीमे आयल ताहिके बाद हिन्दीमे आयल ताहिके बाद इंग्लिशके हम जे छै प्राध्यापक छी तऽ ओ इंग्लिशमे सेहो बहुत रास आयल अछि हमरा तीन टा चारि टा पुस्तको आयल अछि हमर इंग्लिशमे तऽ एहि हिसाबसँ जे छै से हम एकरा भेल लेकिन पूरा लेकिन मुदा जे मैथिली तऽ हमर तऽ मातृभाषा अइ हमर एल वन अछि लैंग्वेज फर्स्ट अछि ताहिके बाद हमर दोसर चीज जे छै एल टू एल थ्री एल फोर अछि हमर ताहि दुआरे लैंग्वेज फर्स्ट जे हमर अछि ओहिपर जे छै हमर ध्यान देत आ ओहिमे हमर जे छै से करीब पच्चीस वर्ष पहिले हम जे छै जनकपुरेसँ मास्टर सोर्स जे छै से एतऽ हम केलहुँ मैथिलीमे से हम अंग्रेजीके रहबे करी प्रोफेसर लेकिन तत्पश्चातो जे छै से मैथिलीमे किया तऽ मैथिली जे छै कहै छै मायके दूधके ऊँटके नहि पीबै छै तहिना जे छै मैथिली जे बजै छी हम अहाँ सब केओ मैथिली मिथिला मैथिली छै आ एम्हर हमरा सबके नेपालमे किछु एखन भाषाके किछु विवाद चलै छै अपने सबके कतेक की समस्या छै से नहि बुझ ओतेक जानकारी अछि श्रोता सब जानकारी कराबैत जे एतऽ जे छै से मैथिलीके जे छै जे ई बाभन कास्टके भाषा छियौ राजपूत भूमिहारके भाषा छियै आ दोसर भाषा घी अंगिका बज्जिका आदि इत्यादि कहि के तऽ छै से बेसी एकटा समस्या छै समस्या दुनू पक्ष से छै हमरो सबके जतेक समेटबाक चाही सब पक्ष के जे समेट नहि सकलियै या जाहिके कारण से ई असन्तुष्टि आयल छै तऽ लेकिन प्रायः सब केओ एतऽ मैथिली बजै छी हमसब आ सबके मैथिली मे रचना करै छी आ सुन्दरतम ढंग से जे छै आगू बढ़ै छै जे हम अपने के जानकारी दै छी आ इएह अहूसँ बेसी जे छै हम एहि बीचमे एकटा आओर सुनने छलहुँ हेँ जे जे भारत सरकार बिहारमे जे छै से पाठ्यक्रममे सेहो मैथिली एलैए मैथिली आबि गेला बड़ा खुशी लागल है अपने सबके पक्ष हाँ। जी हाँ। एलैए बिल्कुल मैथिली आप अपन सबके बिहार में आबि गेल है पाठ्यक्रम में ई बहुत हाँ, खुशी के गप गोपाल जी ठाकुर जी कोनो विधायक छथि जे एम पी छथि जे हुनकर हम पोस्ट देखने रहिए जे मोदी जी एहि पर मानि कऽ एहि पर जे छै आगू बहुत आदमी पोस्ट करलखिन है हाँ बहुत आदमी पोस्ट करलखिन है बड़ा ही आनंद के विषय है लेकिन हम ई हाँ, दहेज के से अहाँ प्रेरित भऽ कऽ लिखल शुरू करलहुँ और हमरा जे लागैए कि आइ के समय मे भी दहेज उतने बड़ा अभिशाप अछि किछु लोग तऽ बुझि गेला हँ लेकिन किछु लोग एखनो नहि बुझला है ओ लड़की वाला से ओकरा दहेज कोनो ने कोनो रूप में चाहिए हाँ, और बिल्कुल बिल्कुल हाँ। एक कलेजा के हाँ, कलेजा के टुकड़ा माय बाप जैसे अपन बेटी का पढ़ा लिखा दऽ कऽ जे से हूँ दै छथिन आ ओहिपर से जे छै बेटी सासुर जा कऽ काम धंधा सब किछु करतै परिवार के सारा चीज के निभेतै लेकिन दहेजो माय बाप से जे छै चाहबे करी ओहि बा- मे जे छै से विचार जे छै एखनो अपन सबके अ, अथी मे नहि बदलल है बहुत आदमी के वएह विचार छै से सोचि सोचि के हमरा बड़ा ही मन मे जे छै से हाँ, दुखी होइ छै शुरुआती होइत जे है। बहुते चांद पर चलि गेलै लोग लेकिन अपन सबके सोच जे या किछु लोग के ओ ने बदल सकले सबके अपने के एकटा निवेदन करी जे ओहि परिस्थिति की भेले या आब अपने सबके क्षेत्र में सो अहिना भेल हेतै जे ओहि के बेटी के बियाह के दहेज के कारण से जे बेटी के लोग एबोर्शन जे छै से नहि जे पेट मे बेटा अ कि बेटी अ से चेक करा कऽ भ्रूण हत्या समस्या हेतै लड़की बेटा के बियाह नहि हेतै एखनो समस्या छै ई हँ बात एकदम अहाँ नहि क सकबै जे बहुत गोटा के बेटा के शादी नहि भऽ रहल छै कथा नहि आबि भऽ रहल छै एकदम नहि भऽ हँ रहल छै जी बिलकुल समस्या भऽ गेलै हेँ लेकिन तखनो जे छै लोकके हूँ ई सोच छै एखनो नहि बदललै हँ से बड़ा ही दुःख के गप छै आबो बदल बहुत जबाक बहुत चाही जी जी जी
तऽ ओ छै एहिसभ जे अपने के ई प्लेटफॉर्म जे छै अपने जी सुन्दर जी ढंग से संचालन करै छी ई दू सए अड़सठम खेप देखलो में अपने के छियै जी जी ई जी जी बड़का बात छै ई जे जी सेंचुरी पर सेंचुरी आ थर्ड सेंचुरी अपने के शतक जी लगा जी रहल छी ई कार्यक्रम के जी एहिके लेल शुभकामना बहुत बहुत बधाई बहुत एहिमे जे जे कने के ई जे संसार के अखुनका जे माध्यम छै सोशल मीडिया बहुत बड़का प्रभावकारी अखन के क्षेत्र छै तऽ एहि माध्यम से एहि प्रकार के जे जे परिवार छथिन महिला छथिन हम एकटा बात अपने से निवेदन करी कोनो गलत अर्थ नहीं नहीं बात अबै छै यदि पुरुष यदि मर्द पुरुष कने मानियो जाइ छथिन तऽ महिला जे छै घरके छथिन जे हमरा किछो नहि देलक ओहि पुतोहके जे छै से कहऽ लगै छथिन हमरा फल्लाँके पुतोहके ई सामान देलकै हमरा ई नहि देलक फल्लाँके बेटाके मोटरसाइकिल देलकै चारि चक्का देलकै हमरा ने घरमे नहि आयल हमर बेटाके से की कहू ओहिमे कनेक जे देखलियै जे महिला सबके जे छै कनेक सोचमे पुरुषके सोचमे तऽ परिवर्तन भेनाइ आवश्यके छै हन्ड्रेड पर्सेन्ट बिल्कुल बिल्कुल सर बियाह नहि करब बिना पाई के नहि हम पाई लेब तऽ हम बियाह नहि करब तहन तऽ ऑटोमेटिक समस्या समाधान हेतै लेकिन बियाह भऽ गेलाके बादो जे हम देखै छियै घरमे कन्या जे छै एलाके बाद पुतोहु एलाके बाद कनिए जे कनिया अबै छथिन तऽ हुनका जे छै चारू कात की सब देलक यौ टोल भरिके महिला सब पहुँच कऽ ए फल्लाके तऽ ई सब देलकै फल्लाके ई नहि देलकै जे अपनेके बुझाइया कि नहि ई बात बिल्कुल बिल्कुल सत्य अहाँके अछि जे एहिमे हाँ। स्त्री के हाथ भी छै हम हम एक स्त्री छी लेकिन हम एहिमे कहबै कि बहुत पैघ और सबसँ पैघ जे लड़का के माँ छै ने उनकर बहुत पैघ योगदान छै उनकर उनका अपन सोच में बदलाव आने के आवश्यकता छै और बिल्कुल हाँ। अहाँ के सत अछि अपन सबके संग केसकर ठाकुर जी सेहो जुड़ल छथि लिख रहल छथि हाँ। वाह बहुत नीक अंतरराष्ट्रीय प्रोग्राम मैथिली काव्य धारा बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम करे छी बिल्कुल अहाँ सबके स्नेह अहाँ सबके आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप ही काव्य धारा जे छै से चलि रहल अछि तऽ बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम तऽ हम चाहब कि अहाँके जे पोथी सब प्रकाशित अछि तऽ किछु हाँ। पोथी सब अहाँके पास उपलब्ध अछि हमरा सबके देखा देब जाहिमे महा गंगा आरती अछि चमेलिया कथा संग्रह अछि कमली जे अहाँ कहलिए हैं हाँ, कमली
ई की अछि विदेह सभ्यता विदेह अच्छा। सभ्यता विदेह सभ्यता मिथिला के जे अच्छा। सभ्यता है आज तऽ विदेह छल हमरा अहाँके जी, जी, ओहि अंतर्गत जी। जनकपुर मिथिला के जे छै बुझलियै ने मिथिला नगरिया नहि हम अहाँ जे कहै छियै तऽ ई विदेह जी। सभ्यता के जे पूरा मनु से लऽ कऽ शुरू जी। से लऽ कऽ अंतिम में जी। जे छै जे मिथिला के जे छै के बत्तीसम राजा अथवा संतावन मिथिला में जे छै जे जम्मा जे छै संतावन टा राजा भेलखिन संतावन टा राजा भेलखिन अंतिम में अंतिम राजा के नाम छलै कृति कराल लेकिन ओहि से जी। पहिले जे कृति कराल से पहिले जे छै जे अ, शिरध्वज जनक जे छलखिन हेँ जिनका अंतिम पच्चीसम राजा कहल जाइ छै ओहि सभक इतिहास एहि पुस्तक में अछि वाह
कोन भाषामे
ई ई जे अछि मैथिलीमे अछि आ नेपालीमे अछि एकरा एकर जे अनुवाद जे छै हम जे कऽ रहल छी हिन्दीमे सेहो कऽ रहल छी हिन्दीमे
अनुवाद लगभग प्रकाशन करऽ पड़त जी तऽ मैथिलीमे अछि आ नेपाली मे जे छै ई दूटा भाषा है आ एहिमे जे छै से मिथिलाके जतेक जे छै सभ्यता की छल आ ओहि समयके संस्कार की छलै आ ओहि समयमे राजा सबके की छलै अवस्था आ ओ टोटल चीज एहिमे छै जनकके जे छै जे सबकिछु जे छै से एहिमे देल गेल छै से हम अपनेके जे सुन जे हम दूटा लाइन मात्रे हम अपनेके हम अखन जे सुना देबऽ चाहै छी अपने कतऽसँ कतऽ तक जे छै से विदेश सभ्यताके सम्बन्धमे जे अपने के हम सुनवे छी दू चार टा लाइन मात्र सुना दी छी जे बहुत रास श्रोता के हाँ। जानकारी हेतै आ हमर ई पुस्तक सब जे ऑनलाइन पर से उ जे कहता त हम अथियो में पठा देबे उनका सबके मेल में जे के पहिल मनु भ गेला दोसर में ऋषभ अथवा इक्ष्वाकु जिनकर कहल जाइ छलै तो एक बार तेसर में नेमी भ गेला चारिम में

पच्चीसटा आ ओहिके बाद जे छै से बत्तीसटा जे छै राजा जे छै राज्य केलखिन मिथिलामे जाहिमे अन्तिममे छलखिन हेँ कृति कराल छलखिन हेँ जे अपनेके ई सब हमर पुस्तकमे जे छै ई इतिहास जे छै से लिखल अछि अहिना जे छै अहिना हम श्रोताके जानकारी कराबी जे रामके जे छै सेहो एहिमे हम हम सीताके सङ्गे जाबे धरि सीता नहि ताबे धरि राम नहि जा जा धरि राम नहि ता धरि सीता नहि बुझल गेलै ने किया तऽ राम आ सीता बिना जे छै जे मिथिला भइए नहि सकैए तऽ ताहि दुआरे सीताके मात्रे हम लिख देलहुँ विदेहके से ने एम्हर जे छै जे हम जे रामके सेहो जे छै जे ई जे छै छब्बीसमा वंशके जे राम छथिन छब्बीसमा राजा छथिन यानी पच्चीसम राजा ब्रह्मा मनुके छोड़ि देबै तऽ ओहिके बाद मरीचिके बाद जे छै राम जे छथिन से पच्चीसमा जे छै से ई राजा छथिन तऽ हिनको जे छै सम्पूर्ण जे छै से हिनकर वंशजके नाम जे छै से एहि पुस्तकमे छै से हम लिखने जे छी हम जे एहिमे स्वर्णाक अक्षर से लिख चुकल अछि आ एकर व्यवस्थित करने छी आ ई पठनीय छै संग्रहणीय छै ई पुस्तक सब जे छै से दिल्ली यूनिवर्सिटीमे जवाहरलाल यूनिवर्सिटीमे ओहिके बाद जे छै जे अपनेके हिन्दू विश्वविद्यालय बनारसमे ई सब ठाम जे छै से पुस्तक हमरा सब मांग कयल गेला हम सब ठाम पठा देने छी जे नेपालके तरफ

मोरन तक जे छै एहि दुआरे कि मिथिलाके तीन भागमे जे छै समय अनुसार बाँटल गेल छै एकटा प्राचीन समयके मिथिला दोसर मध्यकालीन मिथिला आ तेसर जे छै अखनके जे आधुनिक मिथिला अपना सबके पोस्ट मॉडर्नाइजेशन नहि एलै एखन तक संसारमे पोस्ट मॉडर्नाइजेशन आबि गेलै अत्याधुनिक जे छै से समय लेकिन अपना सबके तीन टा भागमे बटने छी तऽ अपना सबके तीनू भागके छै ई पुस्तक जे छै से श्रोता सबके दर्शक सबके हम निवेदन करऽ चाहै छी जे ई एतेक जे छै से ई पुस्तकमे जे छै से छै ताहिके बाद हम दोसरो पुस्तकके सम्बन्धमे जे ओहिके बाद जे पुस्तक जे आओर जे छै से किछु चारि पाँचटा पुस्तक जे अइ से एखन प्रकाशन नहि भेलै चारिटा पुस्तक तऽ तैयार पाँचटा भऽ गेलै लेकिन पाँचम पुस्तक जे जनकपुर धाम जे छै से पुस्तकके लेखनके क्रममे छी ओहो जे छै से एतै तऽ प्रकाशन हेतै आब ई जे छै तऽ महागङ्गा आरती जे छै से ई पुस्तक हम जे छै से निवेदन करऽ चाहबै दर्शक सबके इहो देखल जाय जे एकर पाछूमे देखल जाय हमरा सबके जे गङ्गा आरती जे एतऽ शुरू केने छी बनारससँ जे छै गङ्गा साग जे सँ बनारससँ पण्डित लोकनिके आनि कऽ जे आइ से बारहम वर्ष जे छै जे कुल काल्हि नहि परसूखन दू दिन पहिले हमसभ मनेलहुँ हेँ गङ्गा दशहराके दिन बारह वर्ष भेल ओहिपर हमर ई पुस्तक जे छै से ई आयल अछि ई पुस्तक जे छै से जे अपनेके सेहो जे छै से निवेदन करऽ चाहै छी एहूमे जे छै से सब रङ्गके छै एकर पूरा दस्तावेजीकरण कयल छै आ मिथिलामे केना कऽ जे साँझ दैके संस्कार छै हमरा अहाँके जे दीदी बहिन माय मौसी सब केओ छै से साँझ खन के संध्या आ तुलसी में जे संध्या बंदन जे लोग करे छले साँझ खन के ओ ललका साड़ी में छीट साड़ी में पहिर के ओ जे छै तुलसी पूजन जे होइ छलैया आरती होइ छलैया ओहि के कंटिन्यूटी मिथिला में शुरू भेल एतऽ जनकपुर में भेल आ ओहि के बाद हमरा नेपाल में जे छै जनकपुर में हम जे बारह वर्ष पहले तेरह वर्ष भेला शुरू भेला जे शुरू केलहुँ ताहिके बाद काठमांडू भेलै पोखरा भेलै बहुत ठाम देश के नेपाल के बहुत रास ठाम में जे जे गंगा आरती शुरू भेलै सेहो अपने सबके हमसब जे छै जे हमसब नौ आदमी ओहिके संस्थापक छी ताहि मध्य हम छी हम पहिल जे संस्थापक महासचिव ओहिके रही आ ओहिके बाद ई कार्य बोझ के कारण से हम जे छै से काठमांडू चलि गेलहुँ ताहिके बाद छै से दोसर जे छै से आयल छी से अपने के हम निवेदन करबा चाहै छी ई नेपालक धरती जनकपुर धाम से हम अपने सबके नेपाल से जे छै निवेदन करऽ चाहै छी जे ई सभ्यता के केंद्र मानल जा रहल अछि आ सब चीज वाह। आब ते और पुस्तक देखा दी अपने के बिल्कुल बिल्कुल सब पुस्तक दिखा दियो स्वागत जतेक हमरा लग अवेलेबल अइ तते देखा दै छी हाँ हाँ बुझलियै? बिल्कुल आ स्वागत पुस्तक सब तऽ सबटा हमर सबटा काठमांडू में राखल छै ओतऽ लाइब्रेरी में छै काठमांडू से बात करैत रहैत ओतऽ एक दिन से लाइब्रेरिये से हम सब श्रोता के दर्शक के देखेबतियन अपने के लेकिन हम तऽ एतऽ हमरा जते उपल- उपलब्ध है तते हम अपने के प्रस्तुत कर आब एतऽ देखल जाई हिमालय से कश्मीर जी ई ट्रेवल लॉग छी
यात्रा जगह कहै छी
हिमालय से कश्मीर धरि देखल गेलै जी ई पुस्तक जे छै जे ई एकटा ट्रेवल लॉग जे छै यात्रा वृतान्त छै एहिमे बाबाधामसँ लऽ कऽ जे ई मैथिलीमे प्योर मैथिलीमे एहिमे दोसर भाषा हम मिक्स नहि केने छी जे अपने निवेदन करी आ एहिके एहि पुस्तकके जे छै जे जे जम्मा जे छै एहिमे एहिमे जे छै सत्ताइस अट्ठाइस पैंतीस टा जे छै एहिमे एकर जे छै यात्रा वृतान्त छै जाहिमे कहबे केलहुँ निवेदन केलहुँ हेँ जे हिमालय से कश्मीर जे गेल रही कश्मीर तक के छै से कश्मीर के जे ओ क्षेत्र अछि घाटी अछि सुन्दरतम घाटी जतऽ भोले बाबा छथिन जय जय शिव शंकर काटा न लागे न कंकर के एकटा गीत सुन देखने रही ओ ओहिठाम जे छै से गेल रही तऽ ओतऽ जे देखने रही ई सभटा आ नेपालक से लऽ कऽ भारत के जे छै बहुत रास क्षेत्र के जे छै से एहिमे हम जे छै से देने छी आ जाहिमे जे छै जे उम, सौराठक सभा जे छै सौराठमे कोनाके सभा होइ छै अम, जे होइ छलैए पहिने ओहू पर सौराठक सेहो लिखने छी काश्मीर यात्रा अछि ताहिके बाद जे छै जे अपनेके उम, नैनीतालके यात्रा अछि नैनीताल गेल रही ओहिके यात्रा अछि ओहिके बाद जे छै से संग संगे जे छै कामाख्याके जे दर्शन जे छै से कामाख्या भगवतीके दर्शन माउंट आबू गेल रही माउंट आबूके दर्शन अछि तऽ ई सब छै से झारखण्डमे गर्भ पतनके की अवस्था छलैया ओहि समयमे ताहि पर सेहो हमर ई लिखल बाबा धामके लेल बाबा धाम पर ई अछि अ, मिथिला अवध के यात्रा जे छै अवध जे छै अयोध्या जे गेल रही अयोध्या के सेहो जे छै एहिमे यात्रा एहिके अछि तऽ ई सभटा जे छै जे हमरा जे छै से एकर पाया पारक चाह जे छै जे हमसभ जे एहिसँ पाया जे पार केने रही तखन चाह जे छै से ओतऽ जे छै से अ, सुनौलीके बॉर्डर पर जे हमसब गोरखपुर में जे पीने रही तऽ ओतऽ के अछि तऽ ई बहुत रास जे छै भगवान बालाजी आ केरा के पात जे गेल रही हम तेलंगाना में बाबा बालाजी के दर्शन के लेल तऽ ओतऽ के छै से सेहो एहिमे अछि विदेह वैष्णवी वैष्णवी जे छै जे जे अपने के काश्मीर में जम्मू में छथिन वैष्णव देवी ततऽ के अछि तऽ एहि प्रकार के प्रत्येक ठाम के जे छै अ, जनक नगरी से कामाख्या नगरी अ, एहि पर अछि उम, मिथिला से गोरखालैंड गोरखा दार्जिलिंग के अछि जे गोरखा के ओतऽ जे गेल रही एहि सबके ई बहुत रास जे छै जे अ, आ नेपालक आओर जे क्षेत्र सब छै पैंतीसटा जे छै जे अपने के जे बनल छै ई कथा जे ई जे छै जे यात्रा जकरा कहल जाइ छै विशिष्ट यात्रा बी यात्रा कहल जाइ छै तऽ हिमालय टू काश्मीर कहल जाय अंग्रेजीमे वा मैथिलमे हिमालयसँ काश्मीर धरि जे छै ई पुस्तक जे छै से के छै से ई जे बनल छै हम लिखने छी तऽ एहि एहि हिसाबसँ एकटा प्रयास केने छी जे कोना कहै छै जे एकरा जे छै से आगू बढ़ायल जाय मिथिला के संस्कार संस्कृति के आ संग संगे रिसेंटली हम जे छै से एकटा पुस्तक जे छै से अपन नेतृत्व में प्रकाशन केलहुँ राजर्षि जन जनक दर्शन पुस्तक प्रकाशन भेल अछि वाह जनक दर्शन जे छै जी जनक के समय में कोन दर्शन छलैए कोना दर्शन सब काज करै छलैए एहि पर जे छै जे काज चलि रहल छै हँ जी तऽ सेहो जे छै जनक दर्शन पर जे छै इएह ई पुस्तक अछि जे अथी से निकलल अछि जे अपने के सुनि रहल छी हमर आवाज जी जी जी जनक दर्शन जी जी जी प्रयास केने छी हमसब जे एकरा अथी करबाक लेल आ सुन्दरतम एहिमे जे छै से एकर जे प्रस्तुति छै आ जे छै जे जनकके जे छै जतेक मिथिलाके जे दर्शन छै ओ सब दर्शनके हम जे छै से एहिमे हमसब जे छै से विज्ञ सबके राखि कऽ आ एहि दर्शनके जे छै से महत्वके सम्बन्धमे जे छै प्रयास केने छी जे मिथिला कोनाके जे छै जे विदेह जे छै से कोनाके छै जनक जे छै याज्ञवल्यक जे या दर्शन जे छै जे कोना के अखन तक संसार के गाइड कऽ रहल छै अखनो देखल जाय जे अपने सबके निवेदन करी जे मिथिला महात्म में लिखल छै बावन कुटी बहत्तर कुंडा चले संत सब झंडे झंडा तऽ एतऽ बावनटा कुटी छलै मंदिर छै

कते व्यवस्थित बनायल गेलै पोखरि झाकड़ि के महार सबके छै कते व्यवस्थित नदी नाला के कते सुन्दर रहै जगह के नाम हम बिसरि रहल छी जे कुंड जे छै से मिथिला में कतऽ छै कोन जगह पर ई बहत्तर टा कुंड छै जे मानि ले बहत्तर टा पोखरि भेल हाँ हाँ जगह के नाम बिसरि रहल छी कोन जगह पर छै हाँ जगह के नाम जे छै जनकपुर धाम में के हम जोड़ा दै छी अपने के जनकपुर धाम में अखनो छत्तीस टा ई सरोवर छै ताहिमे जी। तेईस टा सरोवर जीवित छै आओर सरोवर सब जे छै जे तल्ला पर तक तल्ला मकान भेल पोखरि आ सरोवर के भरि कऽ तल्ला पर तक तल्ला मकान भेल सिया के नैहर बेजुबान भेल हम जे लिखने छलहुँ हेँ सुनेने छलहुँ हेँ कविता ओहि पर जे छै जे सब पोखरि के लोक भरि देलकै आ स- ओहि पर जे छै जे राज्य विहीनता के अवस्था में सबटा जे बेच बेच के खा गए आ ओ जे छै तऽ दस तल्ला बीस तल्ला दू चल्ला चारि चल्ला सब घर बना लेलकै पोखरि सब पर जेना गंगा सागर पोखरि के नाम सुनने हेबै अपने सरोवर गंगा सागर हँ गंगा सागर जे गंगा सागर पर हमसब जे छै जे ई गंगा गंगा महागंगा आरती जे आरती कऽ रहल छी

जे छै से रहै रुक्मिणी रुक्म देशके जे आयल रहथिन से हमरे बगलेमे अछि रुक रुक्मिणी सरोवर तऽ हुनका सबके जे जतऽ जतऽ राखल गेल रहै ततऽ ततऽ जे छै से हुनका सबके जे छै एकटा पोखरि पहिले होइ छलै इनार पोखरि लोक खुनबै छलै बुझलियै ने ओहि देशके जे छै ओहिठामके हमरे अहाँके बाबा पुरखा सब अपने सबके याद अइ कि नहि अइ स्मरण अइ कि नहि जे कहै छलै ओहि टोलमे छै ओहि गाममे छै से पोखरि छै खुना देने छै रौ ओ इनार खुना देने छै रौ ई बड़का बात होइ छलै पहिने तऽ एहि हिसाबसँ ई जनकपुरेमे हम एतेक पोखरिके बात कहलहुँ हेँ एतेक कुण्डके कहलहुँ हेँ जे सैकड़ोके सङ्ख्यामे छलैए कुण्ड आ धनुषा जिलाके आ नेपालके जे बात करी तराईके या जे मिथिलाके जे क्षेत्र छै ताहिमे तऽ हजारसँ बेसी पोखरि जे छै चरू वर्ष सही। छी बिल्कुल हँ लेकिन हँ जी एहिके अर्थ की भेलै जे हमसभ कसे हमर पुरखा सब हमर जनकालीन समय से हमसभ कते सचेत छलहुँ हेँ कतेक सचेत छलहुँ हेँ जे पर्यावरण जे छै से पानि जे छै जे जाबे तक जे नहि खुनायल रहतै तऽ ओ सूर्यके प्रकाशसँ पानि ऊपर कोना जेतै आ ऊपरसँ नीचा जे छै बरखा कोना हेतै सही वएह बात चीज ने अथी भेल रहै तऽ सीताजी के जे छै भगवान के जनक जी के जे छै हर जोता पड़ल रहै
पुनौरा धाम
से जन्म भेलनि ने जानकी जी के जे अपने सबके ई जे छै से इतिहास स्मरण हेबाक चाही आ स्मरण अछि जी तऽ ई हमरा अहाँके संस्कार धाम भव्य मंदिर बनि रहल अछि माँ सीता के
जन्म स्थान हम गेल छलहुँ हम पुनौरा धाम गेल छलहुँ लास्ट ईयर ओतऽ देख के एलहुँ हेँ बड़ा सुन्दर छै करीब करीब नओ सए करोड़के प्रोजेक्ट अछि अपनेके अखने जे छै जे हम देख कऽ एलहुँ हेँ जे अपनेके सभके जे राम जानकी जे छै से पथ जे बनि रहल छै सेहो हम देख कऽ एलहुँ हेँ हरिद्वारसँ जे अबै छलहुँ हेँ तऽ ओहि रस्ते जे छै शिवहर होइत आयल छलहुँ हेँ तऽ हम सभटा देख कऽ एलहुँ ओहिपर हमर एकटा जे छै से हम कविता लिखने रही कतय गेल मिथिलाके पोखरि
कतय गेल मिथिला के पोखरि कतय गेल संस्कार अछि कतय गेल मिथिला के पोखरि कतय गेल संस्कार अछि मिथिला के अब नव युवा सब घर घर दैत हकार अछि कतय गेल मिथिला के पोखरि कतय गेल संस्कार अछि मिथिला के अब नव युवक सब घर घर दैत हकार अछि एहि हिसाब से लम्बा कविता छल से हम लिखने रही ओहि समय में तो एहि हिसाब से एक छी से लिखबाक प्रयास केने छी आ गीतो लिखै छी आ सब चीज कने कने लिखै छी लेकिन मुदा की छै मिथिला जे हमरा अहाँके छै मिथिला पर एकटा कविता हमर रहए जे मिथिलाके ने दान चाही नहि दान चाही ने अनुदान चाही मिथिला मैथिल के सम्मान चाही लोरिक सलहेसक ओ बथान चाही राजा जनक के ओ स्थान चाही ने दान चाही नहि अनुदान चाही मिथिला मैथिलके मात्र सम्मान चाही हमरा अहाँके मिथिला मैथिलके जे लम्बा कविता ई होइ छै हमर तऽ एहिपर जे छै से हम जे छै अपनेके बिल्कुल हाँ। देखियो केना अपन सबके एक घंटा बीत रहा है हमरा नहीं लगे अहूँ का अनुभव भेल है समय लग रहा है जे एकदम कम पड़ रहा है तो हम अहाँ हाँ। के जे पुरस्कार सब जे प्राप्त भेल है तो वो हम एक हाँ। बेर चाहबे दर्शक सबके हम बता दिए लेकिन बहुत रास हुआ हमरा बुझे ओहिसे बेसी पुरस्कार हमरा भेटल है जते अच्छा, जगह अच्छा। चले तते लिखल छै हां हाँ। अच्छा, देखो ना बात है प्रतिभा पुरस्कार नेपाल सरकार राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार नेपाल सरकार मानव अधिकार सम्मान पत्रकारिता सम्मान समाज सेवा सम्मान शिक्षा सेवा पुरस्कार फोकस नेपाल कर्मश्री सम्मान अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मोतीराम भट्ट पुरस्कार भानुभक्त वार्षिकोत्सव सम्मान